Eng Bei, e Päiperlek, en Adler, eng Routbrëschtchen, e Papagei, eng Libell, eng Mustik, e Flugsaurier, souguer eng Fliedermaus. Jo, all dës Déiere si bekannt, well se Flilleken hunn a kënne fléien. Mä wat géings de soen, wann ech géing behaapten, ech hätt do nach en Déier, wat sech kéint duerch d'Loft beweegen? An ech si mer sécher, dat wosst du nach net. Ech schwätze vun der Deckelsmouk, der Schildkröt. Lo sees du bestëmmt, Sou e Blödsinn, wat erzielt dat do?

Et war ee schéine sonneschen Dag, den Himmel wor blo an d'Wise schéi gréng an d'Deckelsmouk hat sech gemittlech an d'Gras geluecht fir en Tëmpchen ze halen. Ma just an deem Moment, wéi d'Aen hir scho ganz schwéier goufen a si sech schonn op de Wee an hir Dramwelte gemaach huet, Do ass se op eemol nees an d'Liit gefuer. Wat war dat fir e Kaméidi! Um Bam niewendrun, do souzen d'Vigel aus der ganzer Géigend an hunn opgereegt duerchernee gepiipst a geflattert. D'Schildkröt huet sech gerëselt an huet du gegranzt, Ah, dir do uewen, wat ass dat fir ee Kaméidi? Ech wëll sou gäre schlofen! Dat kënne mir dir leider net erspueren, huet dunn ee vun de Villecher zréckgepiipst, Mir hunn eng wichteg Versammlung. Mir mussen eis Rees an de Süde plangen. An de Süden! D'Schildkröt huet d'Stier gerunzelt, dat hat si nach ni héieren. A wat maacht Dir do am Süden? De Villchen huet amuséiert dra gekuckt an huet dunn ugefaangen z'erklären, Ma mir Villcher, mir fléien dach all Wanter an de Süden. Wann et hei ufänkt ganz ongemittlech a kal ze ginn, da maache mer eis op de Wee. A pénktlech wann hei eng déck Schnéidecken iwwert dem Iesse läit, da si mir a waarme Länner ukomm. Do gëtt et méi Iesse wéi mer es iesse kënnen, et ass waarm. An do bleiwe mir bis de Wanter hei eriwwer ass. A fir d'Fréijor kumme mir dann nees heem. D'Schildkröt huet sech déi Erzielung ugelauschtert. Oh, an si huet gemierkt, wéi se sou eng Zort Verlaangere krut no enger Plaz, wou se nach ni war. Mee si war schrecklech virwëlzeg, wéi et am Süde géing ausgesinn, an dofir sot se, O léif Villercher, huelt mech dach mat an de Süden! Ha, dir hätt missen héieren, wat se do gekickelt hunn, déi kleng Plommebullen um Bam. Oh, du domm Schildkröt! Esou eppes hunn ech nach ni héieren, mä mir fléien an de Süden an du kanns dach guer net fléien! Mä d'Schildkröt huet net esou séier opginn. Si huet e bëssen nogeduecht. An dir wësst, wann een nodenkt, da kann et geschéien, datt een eng Iddi kritt. A genee dat ass der Schildkröt geschitt. Ma sécher kënnt Dir mech mathuelen. Jo, ech hu selwer keng Flilleken, mee dat heescht awer net, dass ech net fléie kann. Hei kuckt, ech sammele mir ee Bengel, deen huelen ech fest a mäi Mond a bäissen d'Zänn ganz fest openeen. Ee vun iech sëtzt sech lénks op de Béngel an ee vun iech sëtzt sech riets a péckt de Béngel mat de Krallen un. A wann dir dann an d'Lut flitt, jo, dann zitt der mech mat, well ech mech jo mat mengem Mond um Béngel unhalen. D'Villecher hu sech gekuckt.

Bis de Villecher d'Ouere wéi gedoen hunn an wéi d'Schildkröt de Mond schonn nees opgemaach huet, fir nach eng Kéier ze fléiwen an ze biedelen, do sot ee vun de Villecher, 't ass gutt! D'nächst Woch ëm dës Zäit versammele mir eis hei op dësem Bam an dann huele mir dech mat an de Süden, an déi waarm Länner. Oh, wat huet d'Schildkrëtt sech gefreet! Déi Woch, déi ass vergaangen, esou lues wéi nach ni eng Woch vergaange war. Ma endlech war dee groussen Dag do. Scho moies fréi hat d'Schildkrëtt sech op d'Sich gemaach no engem décke staarke Bengel, deen si kéint an de Süden droen. A ganz pünktlech ass si ënnert dem Bam opgedaucht. D'Villercher souze scho prett an d'Schildkrëtt huet de Béngel an de Mond geholl a ganz fest zougebass. Ee Villchen huet sech lénks vun hir gesat an ee riets op de Béngel. Si hunn de Béngel mat hire Krallen ëmschloss an du konnt et lass goen. Si hu mat hire Flilleke geschloen an hu sech an d'Lut gehuewen an dobäi hu se d'Schildkröt mat sech gezunn. D'Schildkröt huet de Mond zougepëtzt, sou fest wéi se konnt, well si wousst, wa si en och nëmme ganz kuerz eemol géing opman, da géing si de Buedem méi séier erëmgesi wéi et hir léif war. An esou huet si erofbaluckt an huet gesinn, wéi d'Welt ënnendrënner ëmmer méi kleng gouf. D'Schildkrëtt huet mat groussen Aen gesinn, wéi déi riseg Beem op eemol zu Fixspéin geschmolt sinn. De Séi huet nëmmen nach ausgesinn ewéi e klenge Pull. An déi aner Déieren, déi hu sech o mësse geglach. O, wat huet d'Schildkrëtt déi Rees genoss! D'Villecher si virun hir an hannert hir a lénks a riets an uewen an ënne geflunn an all ware se konzentréiert op hire Fluch, dee laange Fluch an déi waarm Länner am Süden. An de Wand ass der Schildkröt laanscht d'Bake geblosen. A si konnt et kaum erwaarden. A wann een eppes kaum erwaarde kann, da geet d'Zäit esou lues eriwwer. An Dir wësst, wéi dat ass, wann een an d'Vakanz fiert, Dir frot dach bestëmmt schonn no kuerzer Zäit, So, Mamma, Pappa, wéi wäit ass et nach? Ma genee déi Fro hat d'Schildkröt och am Kapp. Si wollt hir net méi aus de Gedanken. Wéi wäit Ass et nach? Wéi wäit ass et nach? Wéi wäit ass et nach? Mee wéi schrecklech, wann een net ka froen! D'Schildkröt huet gemengt, si misst d'Villecher op sech opmierksam maachen, vläicht géinge se verstoen, wat hir Fro wier a géingen hir se beäntwerten. Dofir huet si ugefaang, mat hiren Aen ze rullen.

Dunn huet se geduecht, si géing mat de Been zappelen. Bei deem Gewackels géingen d'Villecher bestëmmt mierken, datt si eng Fro hätt. An si huet gewackelt a gewackelt a gewackelt, mee well et do uewen an der Lut souwisou scho wackelt, hunn d'Villecher keen Ënnerscheed gemierkt. Si hu weider stuer riichtaus gekuckt.

D'Schildkröt ass ëmmer méi nervös ginn. Et ass hir ëmmer méi schwéier gefall, de Mond esou fest zouzepëtzen. Déi Fro, déi Fro, déi Fro, si ass ëmmer méi grouss an iwwermächteg ginn, am Deckel zwou gekapp. An op eemol huet d'Schildkröt et net méi ausgehalen. Si huet de Mond opgerappt an huet geruff, Wéi wäit ass et nach? Pätsch! D'Schildkröt ass vum Himmel gefall a ganz fest um Buedem opgeknuppt. Ass hire Panzer gebascht vun der Mëtt an all Richtung. Et huet schrecklech wéi gedon. D'Schildkröt war esou duercherneen an am Dusel, dass se guer net méi konnt iwwerleeën. Hire ganze Kierper huet gebrannt, a mat hirem gebrachene Panzer um Réck ass se ganz séier an deen nächstbeschte Weier geklotert, bis ganz op de Buedem ass se gedaucht an huet sech do an de kille Bulli vergruewen. Dat huet hire Wonnen um Réck gutt gedon, an och konnt si sech vergruewe vun deenen aneren Déieren hire Blécker. Sou koum de Wanter. Eng déck Schnéischicht louch iwwer der Landschaft, de Weier ass zougefruer an d'Schildkröt huet geschlof. An eréischt wéi déi éischt Sonnestralen am Fréijoer d'Welt gekëddelt hunn, do ass si aus dem Waasser erausgeklotert an huet sech ëmgekuckt. Hire Panzer war nees zesummegewuess, mee net méi sou schéi glat ewéi virdrun.

dass et am Wanter ebe kal war an dass se dee Wanter iergendwéi misst iwwerbrécken. Si ass dunn ëmmer an e Weier sëtze gaang an huet do geschlof, bis d'Sonn nees de Chef war. An esou ass et bis haut.